Thobela, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya, ka ngaka Ramabulana, slash, Gogo Mmakgabo. Ge e le gore ke mathomo tsena mo channeleng ya rena, ra o amogela, ebile re kgopela gore o subscribe, o kgotle notification bell, o like video tša rena o šere video tša rena le batho ba e le gore wa ba rata ke a tshepa le tlo ipshina ka taba tše ke le tshwaretšego tšona ke a leboga okay bagagešu ke rata re dire reading ya rena ya mafelelo a beke yona ye weekend prediction re kwe melaetša ya go tswa go badimo ba rena ba lego mo kganyeng our ancestors le mangwele a rena re ko rena molaetša o ba re fago ona o reng ke eng le tše tshwanetse re di dire ke eng le tše sa tshwana gore re di dire ke na le the queen of wands ke na le the knight of wands ke na le the empress in reversal ke na le the eight of swords ke na le the hierophant okay ba re wena ba re o seke wa lebala um position ya gago a kere kore mangwele a gago ge ba o lebelela ga ba bona ba o bona jalo ka a queen jalo ka mmakgoši a kere o ka ba o le monna o ka ba o le mosadi yes re na le as re le batho re na le um the feminine part um goba side re na le um the male side as well okay so ba re wena ba re kore ga e le gore o monna a kere o tlo ntšha Eh, o kore this weekend o tlo ntšha that soft part of you that soft part of you a kere eh kore o tlo bontšha lerato wa ba le care kudu go family ya gago le batho ba ba leng close to wena even to anyone o le gore o ka kopana le ena motho o sa mo tsebego a kere o tlo montšha lerato a kere o ne kopana le motho kua pateng kua wa no mofa ismaele Ke ewe ya go bontšha motho lerato, go kopana le motho mola pateng, ba go sokola, ba go nna mo distrateng, goba motho o mona re o sokotše, wa no ntšha ten rantanyana wa mofa, it's ewe ya go bontšha motho gore you care a lot a kere ke e tsela ya go bontšha um you know um kore the, the, the, the best part of you the soft part of you ke ntho e le ba nyaka gore o e dire a kere and then ba bolela ba re ba re wena ba re um ba nyaka gore o be le confident e ntšhi mo go wena o se ka ba le mogolo kgotse le gore wa ke nyatša wena no o se ka ke nyatša le gatee ba nyaka that confidence in you a kere and then o tlogole go ba too restless a kere o tlogole go ba too restless a kere and then ba re go na le dilo tse di tlo diragala this weekend tse di tlo nyaka your immediate action o swanetše o kore o acte mo go tšona o se ka kgotsa o ignora dilo e ka ba letse le gore maybe ke eh, di-distraction ka raphelo ba gagwe e ka ba mathata e ka ba dintwa jalo le jalo so o swanetše o make sure gore o nna fase o solve these things akere ba re ntho e kgolo gore wena o ke truste truster that instinct in you truster that inner voice in you truster your intuition a kere trusta le melaetša e le gore o e kry-a from mangelo a gago through telepathy o e truste o se ka ba le tsela ya go e nyatša okay ntho kgolo ba re o be focused go dilo tse le gore wa di dira uh, pay attention to even small things go na dilo tse dingwe ge re di lebela ra ye ke ntho e nyane ye ka this is nothing but o kgwetse at the end ntho ene le nyane nela e le gore ke yone e tlo dira gore tšhelete e phatlalale ka raphelo ba gago go be le dikgagano ka raphelo ba gago dilo tsa tsa phelo sa tlhare sa sepela gabotse ba re pay attention to details and then e ba bolela ba re weekend e tlo ba weekend e botse e le gore e tletse ka lerato le le ntšhi a kere ge e le rona le molekane wena molekane wa gago go na le tšele ka di-drum together go bontšha lerato la lena go bontšha lerato la lena go bana ba lena go baagišane le go batho ba bangwe ba e le gore they are very close to you le ba e le gore ga le ba tsebe total a kere go ra re ke weekend e botse and then ba buša ba re um bothata ka wena kore go na le melaetše mentšhi le gore wa e receiver a kere go mangelwe a gago mara wena ga o pay attention ga o theletše melaetša yeoe ga o followe di-instructions ke mo e le gore kgwetse le nako tse ngwe le tsa tsa bophelo di a tlhakatlhakana nako ngwe maybe o nyoko ya somewhere a kere and mangelo ya gago ba tseba gore gana molao yang gona o ya go kopana goba motlhomong o ya go hwetša di-negative energies energies tša go sebe gabotse di eh, earthbound spirits tše le gore ga di gabotse tše le gore mohlomong le di ka o šala morago tša ya go- tša ya le wena ka gae gae go a thoma go ba le um moya o mobe ka mo lapeng go a thoma go ba le dikgakgano ka mo lapeng ee and then ge o setse o nyoko ya moo and then o kgwetse mangwelo a ba e tla go wena through intuition goba telepathy goba ka mokgwa le batla wa bontšha ka gona go ya ka di-senses tša go ka mokgwa e le gore wena o kwa ka gona wena o receiva di-message tša mang- mangwelo a gago ka gona ge ba tliša mmiletse we wena o ba le mokgola wa go ignora those messages a kere nako ngwe o ka kgwetsa motlhong o botsa bagwera gore no nka sa kgona go sepela le lena and then ba nyaka go tseba gore na why motlhong mongwe ebile ba go gapeletša wa a reye a reye ba go kore ba go encourage gore wena o sepele le bona o feleletša o sa theletša melaetša mangelo a gago o sepela le bagwera bale mole e le gore mangelo a gago ba try go protecta bophelo ba gago ba re um nako e nngwe go setse o ignora melaetša ya mangwele a gago o feleletša o e ba like sort of you are entrapped o kare o ka o tsene ka ga trap wena ka bosone o ke tsentšha ka ga trap ka o se theletše melaetša a mangwelo e a gago a kere and then ba re yes melaetša ba e tliša ka tsela tše dintšhi mo go wena ka tsela tša go fapana mo go wena e mengwe e tla through batho e ka ba batho ba ba tsebang e ka batho ba e le gore ga o ba tsebe but wena o tsilake um

um di tlo diragala o ka kgona go di bona gomme wa kgona go di preventa gore di se ke tša diragala dilo tšeo wa kgona go protecta from tšona but wena ka kala gore wena ga o foloe melaetša ya bona that is why ka nako e ntšhi o e ba trapped that is why ka nako e nngwe dilo tša go tša bophelo di sa sepela gabotse ka gore o feletša o maker the wrong decisions o feletša o e ba kara di-group tša batho ba e le gore ga se batho ba dipelo tše di botse ke batho ba e le gore motlho mongwe o na le dilo tše dimpe goba tše šele tše e le gore ba di dira and then ba go bitša ba go involva ka ra dilo tša bona tše ba di dirago mafeletšong o dira dilo tše e le gore mafeletšong wa ke tshola di-consequences tša ona e ba tše dimpe mo go wena tša affecta le family ya gago tša affecta le batho ba e le gore ba go rata and-e tša affecta le batho ba bangwe ka mo ntle ka moke so ba re ke nako e la gore o stope go dira dilo tšeoe ba re bothata kore wena o na le this thing ya, ya um low self esteem o lack self confidence that's why o rata gore batho ba bangwe ba go rate o rata gore batho ba bangwe ba go ba go accept in the circle i get you can do anything even if it's a bad thing you can do it i get just to please batho bale i get go ile e rona le ba gore ba ile e ba rata go seba i get o feletša ene wena o se wena motho wa masebo o feletša o thoma o ba joina because you are trying to make them happy o nyoko gore ba o accept in the circle ba re ye ke e nngwe ya di-red flags go e le gore o na le e bagwera ba mohuto nowe then ye ke nako e le gore o tswe ka mo gare ga maphelo a bona ka gore ba tla go tempter ba tla go diriša lotso le gore wena ga wa tshwanela go di dira lotso le gore di šilafatša moya wa gago and then ba re ye ke nako e le gore o thomo tša responsibility for di-actions tša gago ge e le gore wa tseba gore gona phošitšo e le gore o di dirile accepta those responsibilities go ntse o gana o ntse o šupa ba bangwe o re no e, e, e, e, ke ka baka la moketekete ke ka baka la moketekete go ra gore wena o gana responsibilities and go ra gore wena go ra gore ga o ready go tswa ka gare ga situation e le gore wena o ketoketse ka gare ga yona but ge o owna di-mistakes tša gago then that's a way ya go ye kore ye e le gore o kare it's like you are waking up a kere wa tsoga ka gare ga segateletši se e le gore se go gateletše mo fase and then ba re nako e ntšhi e ba le mokgola wa go rapela um o connected to your soul o connected to your higher self e ba le mokgola wa go rapela e ba surrounded by batho ba e le gore ba phela tsela ya maleba kry-a more information ka spirituality kry-a more information ka bophelo ba gago ka this life e le gore o ka mo gare ga yona ka se sebaka why ka nako e nngwe dilo di sepela ka tsela e di sepelang ka yona why ka nako e nngwe dilo di sa sepele ka tsela maleba go diragala eng ana e ka ba e le di-actions tša batswadi ba gago ana e ka ba e le di-actions tša di-grandparents tša gago ana e ka ba e le di-actions tša your ancestors

ka ba le the sage ya re wena ya re be devoted and committed ka ba le the queen of cups ka ba le karata e rego the warrior ya re be fearless and stand strong ka ba le karata e, e, e rego five of the secret circles ka buša gape ka ba le the winning crescent one ya re wena ya re protection ba sa buša gape ba sa re um ke tshware jale ka mmakgoši ke pone jale ka mmakgoši o ra re this week kore o tlo ntšha the feminine part, part of you whether o monna or o mosadi o tlo ntšha the feminine part of you that softness in you that's what they want lerato le lego mo go wena ke nto ba e nyakago make sure ya gore your heart chakra is filled with love when heart chakra is filled with love ke mo e le re kgona go go attracta dilo tse di botse ka raga bophelo o kgona go ba le lucky ya ditšhelete dilo tse di botse tla mo go wena wa thaba go thabile ka metlha o tla attracta tšhelete ka ra bophelo ba gago mara the minute motho mongwe a ka o kwatiša wa kwata then automatically wa attracta di-negative energies automatically tšhelete ga e sa tla mo go wena tšhelete ya phatlalala batho ga ba sa tla gaufi le wena batho ga ba o bontšhe lerato ko le bagwera ba le ba phatlalala ba ba busy ka dilo tša bona this weekend ebile a ba o gopole le go go gopola akere le wena a kgone go bonda le family ya gago because there's no love inside your heart ba re ba nyaka gore o be devoted akere um o bontšhe dikgatlhego ka ra dilo tse le gore wa di dira akere ge e le gore go na le ntho e le gore wa e dira goba mošomo e le gore o gare o busy ka ona e ka ba project e ka ba business e ka ba eng e ka ba di-studies tša gago ntho e le gore o busy ka yona and then wa re o ntse o le busy ka yona wa bona gore mana ge o lebelela kua morago ka mokgwa o performileng ka gona ga you are not happy about your performance ba re o se ka tswafa gore o thome gape o thomološe ka leswa akere gore o kgone gore mošomo wa gago e be mošomo wa go kgatlhiša ge e le rona le business and then ware o lebelela bona gore imane mara business yaka a ke nape ke thaba ka mokgwa e sepelang ka gona thoma kua morago lebelela thoma fase o bone gorena botse keng e le tso le gore tshwanetse o di change ka ra business ya gago ke eng ntho e le gore tshwanetse o e ede ke eng ntho e le gore tshwanetse o e dire goba o e dirolole a kere olo tsa go di kgone go ba tse di kaone ka metlha di kgone go tlišetša mphufutšo o e le gore wena o lebeletše ba re um karata e ke ya sage ba re e representa um botlhale ba gago botlhale bo e le gore bo gona ka mo botenteng ba gago akere so and then ge karata e tlhega e tšwelela e bontšha gore o tshwanetse o be prepared akere go ba um the greatest akere o be prepared go ba successful in life everything o e dirago e, e, e kore everything o e dirago e tliše mphufutšo o mobotse o le gore wa kgatlhiša e gore le batho ba e le gore motlho mongwe ba go ruta goba ba go rutile akere ba go rutile tšona dilo tše ntse o di dirago a kere ba be proud ka wena your teachers must be proud of you whether ke anything to do with spirituality whether it's anything to do with your life whether it's anything to do with your money your business jwale le jwalo mošomo wa gago jwale le jwalo a kere le batho ba e le gore o šoma le bona le bona ba be proud of you ba re ka nako nngwe e re go dira mošomo wa gago o be le bukanyana ya gago e le gore ka fela ja dinotsi dinotsinyana o ngwala fase um o ka ngwala di-success tse e le gore o kgona go di achiever o ka ngwala dilo tse e le gore o palela ko di achiever wa bona nna molato ke eng ke palela ko achiever one two three maybe o sa needa more knowledge on those things akere and then go raya gore then you can do your research you can get more knowledge um wa ba le batho ba e le gore o ka kopana le bona gafetša-gafetša ba e le gore mohlomong ba tla kgona go guida on this journey e le gore o ka gare ga yona so molaetša wa botlhokwa ke gore mangelo a gago badimo ba gago a kere ba nyaka go bona commitment mo go wena ba nyaka gore o ba o acknowledge commitment ya gago a kere ye e le gore wena o rata gore e utlišetšeng katlego in future ka nako nngwe ge re setse re na le mathata a ditšhelete ra rapela re kgopela ditšhelete re a phasa re kgopela ditšhelete re kgopela matlhatse re kgopela matlhogonolo but o tlo tsebo dilo tso di ka setle go wena o phuthile matsogo akere ba ra re ema ka maoto o šome o kodumele mo ephathutse ka gore a o na lehumo le le gore le tswa mo gaufi a kere ge ba bona commitment ya gago and then ke mo e le gore the universe e tla bula mabati the universe e tla o tlišetša tsona dimpho tše le gore wena wa di kgopela ka rapholo ba gago because the universe can see gore wena ke nnete you are committed to dilo tše e le gore o nyaka go di dira ka rapholo ba gago ba dilo tše e le gore wa di dira ka rapholo ba gago a kere taba ya lerato ba sa e gatelela go ka no tla motho a go kgopiša eh, this time ebile o se ka kwata le ga tetetetee o ne ipotsa ra wa ke mengwe ya meleko goba ke tše dingwe tša di-test tša bophelo i'm going to pass this test um mantšu a motho ga ana go nkgopiša le ga tetee i'm going to be strong ge e le gore motho o leka go mprovoka go nkwatiša gore motlho mongwe a kgone go ndifita ke ya go mo swabiša a ka se kgone go ndifita i'm going to be happy dilo tše dimpe tša di bolelago ka nna goba dilo tše dimpe tša di bolelago mo go nna ke a go di tšea ka di acknowledgea ka di latlhela kwa ntle kua ka tšea raba ka di raba go rara tša se existe mo go nna ebile ka se nagane ka tšona eupša ka nana ka the positive things which always happen in my life negative things ga ke na go nagana ka tšona dilo tša morago tše diragetšego ke be ke ntše ke gola dilo tše dimpe tše diragetšego ga ke na go nagana ka tšona i'm going to acknowledge them and then push them out of my mind a kere

morago ga se mo ke boelang gona i'm going to cross this river le ke sa kgone go swima mara ke ya go ke tatlhela kare ga yona and-e ke ya go leka ka mokgwa e mentšhi gore ke swime and mangwele a ka ba ya go nthuša wa ipotsa gore mangwele a ka ba ya go romela hlapi e kgolo e botse e tšhweu e le gore ya go nthuša go swima ka mogare ga noka yeke goba e ka ba kwena goba e ka ba any phofolo engwe lengwe e le gore ke phofola ka mo metsing e le gore ya go nthuša go swima ka mogare ga metsi yake ka kgona go ya on the other side because on the other side ke mo e le gore ke ya go kry-a dimpho ke ya go kry-a growth on my soul ke ya go kry-a growth on my spirituality ke ya go kry-a abundance e le gore ke ya inyaka e ke ya go kry-a di-answers tša di-many many questions tše e le gore ke na le tšona ke ya go di hwetša on the other side of the river bophelo bo bo tshwana le thaba ye e le gore e nyaka gore o inamele thaba e teleletelele e nyaka gore o inamele o itshele ande wena a seng kwa namela thaba ande o tshogile gore motlho mongwe ge nka re ke namela ka wa ka segata ga botse ka wa ba re tseba gore as long as o sepela le mangwele a gago o se ka ba le fear le tšhogo le se ke la ba gona le gatee ka gore mangwele a gago ba ya go romela leba le legolo le le botsebotse le le tšhweu goba ba ya go romela um eh, lenong le le gore le tlo go thuša go tshela thaba yela Ge o seno wela on the other side yele ya thaba, o ya go kry-a di-treasures tša gago, o ya go hwetša mahumo a gago, o ya go hwetša the many um answers to those many questions tše e lego o bego o ipotšiša tšona. Di-answers ka moka na tšona they are on the other side of the road. Ke ka mokgwa e le ba o encourage ka ona gore o seke wa give upa. ba re e ba jalo ka a warrior ba re a warrior ke motho mongwe le mongwe e le gore o ikemišeditše a kere and then ebile o ready go ka ke tseba gore ba ke tsebe gore na ke bona bomang a kere ba ba tletšeng mo lefaseng leke ba nyaka eng ke dilo tse le ba tshwanetse ba di fitlhelele a kere ke dilo tse le gore ba tshwanetse gore gore ba bereke mo go tsona gore ba kgone go fitlhelela dinyakwa tsa bona be a warrior in your life ba re fear ga e nyakege le ga tee tee tee tee o se ka ba e acknowledge fear le ga tee tee a kere because fear ke nngwe ya dilo tse e le gore ke di jang ke tsone di go dirang gore wena o felelwe ke maatla wena o be le letshogo wena se ka tlha o sa ke tshepa o se ka tlha o sa tshepa batho ba ba le go around wena and fear ke yone ntho e le gore e tliša di-results tse dimpe ka ra bophelo ba gago fear e tliša di-negative energies a kere and then fear e tla e tla dira gore situation ya gago e se ka ba e botse eupša e be e mpe so go ra gore ba go botsa mo ke gore um letšhogo lewe kgaogana le lona a ke re ka boka la letšhogo lewe ke lona e le gore le tliša energy e le gore o kgwetse le gore o fila o kare you are not protected ba re wena ba re go bereka ka thata o šoma le batho ba bangwe gabotse ke mo e le gore o tlo kgona go fitlhelela dilo tse di botse tse le gore wena wa di nyaka ka ra bophelo bophelo ga bo easy ga bo easy for anyone a kere le bona batho bana le gore ba humile ba na tšhelete dintšhintšhing o se ka ba duma ka ka la ga o tsebe gore na bona ba šomile ka thata go kakang gore ba fitlhe mo ba leng gona le kgono go ra gore le wena o ka ke tshwantšha le bona a kere o se ka ke nyatša go le gaufi le bona goba go ba bona mo ba bonang gona ka di-tv or magazining goba kae kapa kae o se ka wa ba le o ke nyatša ke tshwantšhe le bona ke potse gore ba kgone go fitlhelela dilo tsela le wena o tlo di fitlhelela Kudu ka re wa tsona bona ba di fitlheletše jwang but ke potše le wena o tlo di fitlhelela o di fitlhelela ka eng ka go šoma ka thata ene lo tšona di tla tla go wena gabotse fela ka gore o tla ba o di nyakile ka moya o mobotse ka moya wa lerato ene o make sure ka motlha go rapelela those things a kere e se ka bantho la gore go rapelela ke ntho la gore wena o nyaka go benefita o itee ka re ga um dilo tše le wena o nyaka go di fitlhelela akere rapela e le mokgwa ola wa gore o nyaka gore o benefite le batho ba bangwe that is why wena o rapelela dilo tšeoe gore lefase e be a better place for everyone in it ba re o tsebe gore manyole a gago your higher power your higher self ba re ke um a loving and protective energy ke energy ele lore e tletše ka lerato ele le gore e na le protection ye ntšhi akere ba re mangelo a gago ba re ba go rata ebile ba go protecta so ka re ga mathata mo kana kopanang le ona o se ka nana gore ba o furaletše ga se ba o furalele le ga tetetete o ka no ba motlho mongwe e le gore go na le too much negative energies around you maybe a ba kgone go fitlhelela ka baka la those negative energies around you cleanser your space cleanser yourself And then o tla bona o tlo kgona go fila lerato la manyoloi a gago le protection ya bona ake ba re and then ba sa bole ka tabele ya fear fear o santse o e identify if let's say eh go tla this creative ideas goba this uh, message from your guides a kere immediately go seno tla message ola instead ya gore wena o acte on that message a kere wena o thoma go ba le fear go ra re ke ego ya gago ego ya gago e rata go protector e tla phela gore o fele o e ba le fear ka ra phelo ba gago a kere identify that fear ene go bona gore fear e ke ke fear ela ya gore nna ke palele ko achiever one two three akere then bolaya fear yeo ka ra bophelo ba gago gore o kgone go achiever dilo tso nyaka go di achiever akere o tsebe gore you are always protected o sa kgathagale gore na o ka re ga situation e jwang ke potse gore ka metlha you are loved and protected by your guides o tla bona everything ye le gore wa itshwara e ka diatla tša gago e tla turna into gold ka buša gape ka ba le the queen of cups ka ba le the strength in reversa ka ba le the ten of wands ka ba le the divine source so ka lebelela karte ke ya the queen the queen of cups e tšweletša gantši the queen of staves e tšweletša gantši a kere ba ra gore e ba strong a kere and then o re o le strong ka mokgono we eh, strength e mina um the male part of us akere the, the stronger part of us as human beings akere and then um, the love imina the soft part of us as human beings ke thoba humanity ubuntu ke yona the queen of cups okay so ba sa bontšha gore o tšwele pele ka go bontšha lerato la gago ee ba re o bolae fee yeo ba sa bolela ka taba ya fee ba re ntho e kgolo e le gore e ekheng le gore e dira gore wena ko dilo tsa phelo di seke tsa sepela gabotse um o se ka ba le lethabo ka ra ka ra phelo ba gago ke that fear fear ke yone e le gore e, fear is the main thing that always brings you down a kere fear e dira gore wena o se ka kgona go tswela pele ka bophelo ba gago o se ka kgona go tswela pele ka dilo tse dingwe o se ka kgona go tswelela ka ra dilo tse le gore wena o rata go di tsweletša fear e dira gore wena o move round and round in circle ga ona direction you are just moving round and round and in circle ga o kgone go bona tsela ye e le gore tshwanetse o e followe ke fear ba re bolaya fear yewe e le o ka ra bophelo ba gago ba re go ka e bolaya that fear ba re o tla bona o tlo kgwetsa katlego dilo tse di botse di atla ka ra bophelo ba gago mangelo a gago bana le wena ba re ba mo gaufi le wena ba mo pele ga gago a kere ka nako ngwe bile ba tliša letsogo gore ba o tshware ka letsogo wena ga o kgone go bona letsogo la bona because matlho a gago a tswalelegile a kere ba re ka metlha ba sepela mo pela gago ba go bontšha tsela ka nako ngwe wena ga kgone go bona tsela ka boka la fee yeowe ka boka la gore le matlho a gago a tswalelegile o make the wrong decisions o re tshwanetse gore o ba šale morago instead wena wa, wa, wa diveta wa tšea tsela e le gore ga ba tshwanela go e tšea wa tšea tsela e le gore at the end e o tlišetša um anger sadness e utlišetša moya ola wa go rata o ketefeletša go batho ba e le gore ba o dira gampe jalo le jalo ba re that is why o kgwetse le gore um ditlamorago tša ditiro tša gago ka mehla e ba tše di-negative a kere ga e be tše di botse ka gore o tšere tsela e šele ba re the divine source ba bolela ka the divine source ba bolela ka the spirit a kere your spiritual guide your spirit team your, your, your, your, your your ancestor guides your higher self jalo le jalo ba re ke an expansion of love a source of love akere ke ke ke gore ke lerato that ke ke that energy e le ya lerato akere e le gore o ka kgona go e accessa at any time go nyaka go ra gore ge o ka ithuta gore o rapele ka mehla o bolele mangwelwe a gago o bolele le your, your ancestor guides ka mehla and then ke mo e le gore o tlo kgona go accessa that energy of divine love and then ba re e tla o thuša kudu gore o kgone go šomiša the power of your thoughts o filwe bohlale o filwe botlhale mara ka nako ngwe ga kgone go realize botlhale ba gago o fiwa di-creative ideas but ga kgone go di feela ga kgone go di kwa ka boka la gore there's fear in you there's no love inside of you that is why ba re through prayer akere le through meditation Ke ka tsela e le gore o tlo kgona go fihlelela this divine love. Ba re go e na le dipotšišo e ba le mokgwa o le go ba botšiša e re go rapela o botšhetse o ratang go di botšiša di-answers di tla tla di ka tla ka ditoro di ka tla through intuition di ka tla through telepathy di ka tla through di-senses go ya ka mokgwa e le gore wena o filwe ka gona wena o kwa ka gona ga re kwe go tshwana ba bangwe ba kgona go ba le di-visions ba bangwe ba sensa ba sensa dilo a kere so ba bangwe ba kgona go di-taster those things those answers wa di-taster ka leleme la gago those answers wa kgona go di nkgelela ka dinko tša gago ke ka mokgwa e le gore re filwe ka gona ka tsela tša go fapana so go ra gore o tshwanetse o tsebo gorena wena dikwi tša gago ke tša difeng gore ge o botsisitše those questions o kgone go kwa melaetša ya gona ka mokgwa e le gore e tlatla ka gona o se ka lebelela ditoro fela

ba re invita a white light ka ra phelo ba gago ba re white light ke the spirit self your higher self the universe the divine love the divine power ba re go ka dira sewe o tla kwa le wena o tlo ba o tletše ka unconditional love ga chakra ya gago your higher heart chakra will be filled with love o tla kwa o thabile and o tla ke kwa o ina le maatla a mantšhi mo go wena maatla e le gore wa fa ke eng the divine source so ba re go connecta le the divine source o ka o ka kore o receive those powers in you o kgona go realiza your own beautiful light um go ntse o hema o hema moya o o tletšeng ka lerato o hema into the center of your heart then o tlo kgona go focusa and then ebile o tlo ba surrounded by this bright white light this bright white light e le gore e bopegile jalo ka an egg a kere o ka re ke lee wena you are surrounded by this bright white light akere and then ge ge ge o le surrounded by this bright white light um e cleansa di-chakras tša gago ya di-balancer e cleansa your etheric body wa ba gabotse wa ba ka gare ga lethabo le lentši okay ba buša ba re mo go wena ba re um dilo di tlo ba balanced this weekend o tlo kgona go bulega matlho o tlo kgona go bonaganya ka raphelo ba gago o tlo kgona go ba le direction wa tswana o swantše o sepele ka tsela e feng tsela e le gore e tla go iša mo lethabong le legolo e tla go iša mo e le gore go tletše ka lerato le lentšhintšhintšhi e tla go iša mo e le gore a gona matshwenyego le ditlikitšano tša meno a gona um eh, di-grudges a gona hatred a gona dintwa a gona di-quarrelings a gona anything evil okay so go tshwaretše di-number tše four tše e leng gore e tla ba di-lucky numbers tša go tša this weekend ke na le number one ke na le number four ke na le number thirteen ke na le number fifteen ke na le number six ke numbers tše ke nago le tšona ke le lakaletša mafelelo a beke a mabotse modimo a le dire ka go loka ke a leboga